Исәнмесез! Исәнмесез!
Исәнмесез! Сәлам! Хәлләр ничек?
Әйбәт!
Нишләп йөрисез монда? Белмим!
Безнең бәйрәмнең иң зур кунакларының берсе Роберт. Татньюс. Татньюсны без ачы яратабыз. Прям любовь, мәхәббәт. Бу, бу взаимно, Лё. Юк, бездә дә шулай, юк, чыннан да без ялкынны яратабыз. Ялкын хезмәткәрләре безнең Якын дусларыбыз. Дусларыбыз, әйе. Әссәламә галәйкемнәр, җәмәгать. Ә сез сиздегезме, быелгы җәй аеруча бик тиз үтте дә китте. Без аны хәтта сизмичә дә калдык. Ә беләсезме нәрсәгә шулай? Чөнки без җәйнең кадерен белмәдек. Так, җәмәгать яшьләрчә кылану җитәр. Башлар әйләнеп киттем. Әйдәгез әле гадичә, татарча, Робертча яздырыйк әле. Әссәламә галәйкемнәр, тагын бер кат җәмәгать. Бүген, ягъни 11 август көнне Элвин Грей карьерасын тәмамлаган көн һәм шул уңайдан Ялкын журналы Казан халкы өчен грандиоз карбыз пати оештыра. Без алар белән бергәрәк хәзер гүлләйт итәбез. Шаяртам инде, ул уңайдан түгел инде. Элвин Грей просто китмәкче була татар эстрадасыннан, башкорт эстрадасыннан. Ә, без аңа сау бул дип торабыз барыбер китмәячәк бит инде ул просто яздыра гына шулай соңыннан барыбер әйләнеп кайтачак әле берәр ремикс ясап яңадан татар эстрадасын шау гөр китерер э, радик грей әйдәгез әле э, менә мәсәлән аралашып алыйк әле карбызпатига килгән кунаклар белән алар монда Җыела баралар. Бергәләп Ялкын журналы хезмәткәрләре белән нәрсә дә булса мин әллә нәрсәләр сөйли башладым, әйме? Чөнки чөнки биисе килә. Татар халык бию көйләре алар биетә. Җитә. Элвин Грейны яратасыңмы? Конечно. Кай кайсын күбрәк яратасың? Ялкыннымы, Элвин Грейнымы? Ялкынны, конечно. Все, җитә, рәхмәт.
Ләйлә Лерон, э, шулай ук Э, Карбыз патиның э, көтеп алынган кунагы. Ләйлә. Нишләп, нишләп карбыз пати? Э, карбыз пати август чөнки августта карбыз ашыйлар. Ул пешкән, өлгергән, шуңа карбыз. Юк, алай түгел, чөнки Ялкын журналы хезмәткәрләре Элвин Грейның карьерасын тәмамлаганын белделәр. Үзегез ни хәлләрдә? Аллага шөкер, сезнең догаларыгыз белән. Исән сау йөрик. Дога кылабыз сезнең өчен.
Мин да.
Мин күзәтеп барам анда. Менә мәсәлән бүген кылдык дога сезнең өчен. Рәхмәт инде, рәхмәт.
Матур җыр, матур җырлар язсагыз, без тагын да канәгать булырбыз. Мин сиздем, шуңа күрә менә прям шауып килдем. Ә сез беләсеңме, менә мәсәлән, Ялкын пати, Ялкын пати, Ялкын журналы хезмәткәрләре Элвин Грейның карьерасын тәмамлаганга шундый менә пати ясадылар. Беләдерегезме шуны? бигрәк зур, бик, бигрәк зур чара ясагансыз инде бу. Юк, ясагансыз түгел, алар ясадылар.
Ярар. Юк, Элвин Грей китми бит инде ул барыбер. Безгә бит, безгә бит бәйрәм итергә сәбәп кенә булсын. Элвинмы, шайтанмы? Безгә ни дыни, ни, ни карбыз, ни шул барыбер. Барыбер.
Иң мөхиме тәмле булсын. Әй, Татлы булсын. Халява булсын. Элвин Грей карьерасын тәмамлаган. Бу шул уңайдан ясалган пати дип торам мин һәм мин сыер икәнмен, нәкъ өстенә бастым. Юк, белмим, э, шул сәбәпле микән, ләкин э, җәй көне минут 30-да бушка карбыз ашап һәм үзебезнең милләтебезнең җырларын тыңлап, э, танышлар белән Ә, элеккеге коллегалар белән аралашып кайтудан да яхшырак әйбер була аламы әйт әле миңа Юк була алмый ялкын журналы оештыргач димәк киләбез бит инде әйме әлбәттә бу бит инде яшьләрнең әйдәп бара торган журналы һәм әлеге журналның исеме без кабаттан бу безнең балачак журналыбыз кто не знает в следующем году журнал ялкын будет сто лет үз алдына китереп булмаслык вакыйга әйдәгез кол шабыйга йөз ел бәйрәмне ачык дип игълан итәбез
Менә шушы карбыз фатида бүген катнашкан кешеләр һәрберсе дә, әлбәттә инде шушы тәмле җимеш белән сыйланып кайтып китәчәк. Әлбәттә инде бу программа минимум, ә программа максимум рәхәтләнеп ял итеп, күңел ачып, җырлар тыңлап, Ялкын журналының август саны белән танышып, рәхәтләнеп күңелле итеп бәйрәм итәрбез. Контрольная закупка Антон Привольнов. Э, көзге янына килеп бастык. Э, Көзгене без хәзер үзебезчә шулай шаяртып кәнтәйләшке диябез. Кәнтәй дигән сүздән, кыланчык дигән сүздән. Э, не э, импортозамещение икеяның көзгеләрен хәзер шундый контейляшкаларга әйләндерәбез дә куябыз мондыйрак сорау хәзер э, сиксән туксан
юк йөз һәм йөз ун
йөз һәм йөз ун ике йөз ун

Болар хәзер уен уйныйлар. Без дә кереп карыйк әле эченә. Константин хатынлы Кызлар, кызлар, кызлар.
Командагызның исеме ничек? Так, я...
Һәм тагын берсе кем? Ике миллион кешеләр. Бу бит нинди?
Җәмәгать, команд, команд, командагызның исеме ничек? Мы еще не придумали. Придумали?
Командагызның исеме ничек? Лейнята.
Лейнята. А, менә күрәсезме? Менә импровизация дигән әйберебез. Сразу җавап бирде. Молодец.

Китмә инде, зина карашын, ерак китмә. Менә күчереп куям бит инде арбузы кызына, әйме? Нәрсәләр була миңа аның өчен? Юк, мин акча сорамыйм. Ике кисәк арбуз, обычно бөтенесенә бер. А, ягыз киттек.
Злюшка, ничә килограмм арбуз китте, карбуз китте монда? В общем, без 100 килограмм арбуз әзерләгән идек. Ә, аңладым, 100 еллык уңайлыгыннан, әйме? 100 еллык уңай. Ялкын журналының 100 еллыгы уңаеннан. Яки без 100 ел
2024 елда, әлеге миндә әзерләнә башладык. 98 кило.
98 әйем. Һәм аның 50 килограммын инде беренче 5 минутта ашап бетерделәр. Без генә ашап бетердек, сорып бетердек, сосып бетердек. Әйе, менә хәзер без бу бу инде 80 нче килоны кисә башлыйбыз. Карыйга ничек кисәсез? И, опа, ох, малай, кара, жәлләми бер дә карбызын жәлләми бит ул. Ничек аердылар аны, ә? Сдаетесь? Арбуз пати бит бу. Нет, бер арбуз ничә килограмм? Бер арбуз 10 килограмм, хәтта кайсылары артыграк, ә кайсылары әзрәк. Плюс-минус. Каян сатып алдыгыз карбызны? Арбузны бик серле урыннан сатып алдык, аны әйтергә ярамый.
Рекламалар.
Рәхәт икән, ни, а, сораулар әзерлисе юк. Киттек. Гомумән, нәрсәгә оештырдыгыз бу чараны? Безнең бит инде Ялкын журналының яңа саны чыкты. Август саны. Һәм без аны презентовать итәбез. Шул уңайданмыни? Әйе. Ялкынның
бар. Сәбәбе?
Бар әлбәттә.
Җәй бетә.
Әле юк, тагын бар. Димәк, тагын бер сәбәбе бар. Ул да булса, 100 еллыгы. Әйе!
Ну, ләкин миңа кисәтеп куйдылар, 24 нче елда була дип, әйме? Әйе, 2024 нче елда бит инде безнең Ялкын журналы үзенең 100 еллык юбилеен билгеләп үтә. Һәм безгә нәрсә эшләргә кирәк и бүген? Репетиция ясарга. Сезне тәбрик итәбез чын күңелдән. Рәхмәт. Э, тагын чакырасызмы безне шулай? Обязательно чакырабыз.
Без киләбез. Прям, прям чын түгелдер бәлки. А? Хәлләр ничек синең, Наи? Э, татарча сөйләшә башладылар. Болай теге русча гына бәрәләр. Дәвам итик. Матур сөйләшәсез. Мин дүртле бишлегә укыйм. Ә син әти-әнине тыңлыйсыңмы? Мин әлбәттә. Җәмәгать, ну, нәрсәләр дип әйтимсең? Мин озын сүзнең кыскасы. Э, Белмим, сез сиздегезме аны, юкмы икән, ләкин быелгы җәй башка җәйләргә караганда бик тиз үтте дә китте. Без аны сизмичә дә калдык. Ә менә Ялкын журналы хезмәткәрләре әлеге җәйне бераз гына сузырга, бераз гына э, тоткарларга э, тырыштылар кебек тоела, әйме? Шуннан да август быел ис китмәле, җылы, рәхәт, кояшлы булып чыкты. Һәм Ялкын журналы э, андый форсатны кулыннан ышкындырмыйча шундый матур концерт матур чара оештырдылар әфәрин котлыйбыз белмим тагын бер котлар тагын бер котларбыз әле йөз еллыгы белән ә пока туксан сигез яшьлеге белән котлыйбыз һәм карбыз пати белән әссәламәгаләйкүм җәмәгать